Apwoyo co pa dano ducu me i foram mapat pat me i Acholi sub region atamo ni kong ami tam wek ma woto wa ki pwoc tutwalle pa ominwa Honourable Bosmy Kutim amiti

General otema wany. Aah pingo oweko amiyo pwoc man? Ka onongo ludito ma an apwoyogi ni pe gubed ki wic ki wang ma kwiri me neno pa latin ma megwa onyo omegiwa Honourable Boss Migo Otim ni itye ki wic me konyo kaka nyo tye ki wic me konyo lobo Uganda, onongo Kano pe gubedo ki neno me dwoko en cen. Ce me apor pi neno ma gubedo ci guneno ni pire tek twatwal ka gidwogo Honourable Bosnia gutim gang. Amito apor Bosnia gutim pi cako yelene ki medo ki yelene i kit ma obedo ka yele kwede me neno ni lobo lwo oluto tutwal i Acholi alokaloka obedo iye lutela mapol gitye ka temme me complicating bicos me gutim wek pe obed ki kero me loko tela i kit ma gwok tye ka yelle me lokone-ni i yo mapol tutwal but amito wacci ni Acholi An macalo an atimo analysis ma mega, ci aneno ni gin ma Bosmik otimo onyo gin ma Bosmik tye ka timo, nenone daki ni ngato mo obitimo i Acholi Sub-region obiterowa lwagi mwaka mada me neno lakit gin eni. Polle jami mabeco Ka racce obedo tye ci racce obedo tye pien onongo itye ka temme me yubone wek obed maber ki dong inge wan Africans kany wek waniang nongo kitiyo kwedwa tektek ka kiloko kwedwa mot pe waniang en aye oweko telo Africans bene pe yot tutwal amitti awacu ni acako neno kwiri pi latinna ni i two thousand and five. man onongo en latin matitidi latin ma a ki i gang can kit ma iye calo kany wan wangeyo maber adada wek dwone kiwiny nongo onongo en a ki i famili maber ber ento en onongo a ki i famili ma goro latin pa lacan ci lubanga omine mic me konyo kaka ma ocako konyo kaka. yo me wer me cwalo dwon i yo me wer ka ineno dwon Boswic matek ocwalo i kare ma lweny tye i Northern Uganda matek adada ci ingeyo jami aryo ma dano pe niya iye maber bedo latela ma tela eno ni omyero kiti ki leb me politics omyero kiyeri ki kenyo ka icako tugo latela. ma pol dano cito iye ni. Latela dong ticce ngo? Latela en aye ticce me neno ni lwakke gubedo agonya, latela ticce me neno ni jami madiyo lwakke icwalo dwon icwalo dwongi ka ma mitte wek lwak wek lwakke gunong agonya gonya agonya i kom gin ma nongo kitye ka kok iye ni. Ento lutino ma megwa-ni i kare me lweny gin obedo ka tic ki pekowa-ni me nongo ok me geni more power and gaining financial support matek adada ki pekowa-ni ka waneno nying pa amito me waco ni nying ngat mo kany but wun wungeyo kit ma lutelo wa ni gubedo ka playing kwede game ma megi wek olo to lweny odire ci bene gulony iye ada, lweny bene ka tye neighbourhood jirani gibedo ki kero. me nongo kero me lonyo matek ki iye loyo jo moni enini ma nongo gitye ki peko ni ci kit me telo omyero in iyelle me neno ni dano oa ki ilweny enoni wek dano odwogo ki kuc ento pol otelo wa ni gulokke gudwogo calo luloc i kare enoni gin gimiti gin ma giwaco dong obed final pe dong me ngat ma keken olok iye omyero gigunge i koli atetero kwici kwici kwici kwici gin ma giwaco en aye final ma kite gamente bene gikati ki jami mabeco lutela eni pe giye ki lok complicating oo ni miti pa lwak watiko man giwaco en gin ma miti pa lwak pe mito ni en aye giwaco bot gamente ci gamente ok ka miti pa lwak tye kamano wek wati kit meno laloc obedo ngat ma gamente romo bene ti ocimo acima idog tic onyo onongo wa otimo applying pi tic mo gwokke ci gamente ojole lokke dwogo laloc and laloc gin ma owaco en imit gi tii kwede ka dong gin pe gitiyo kwede and pole gin gimito gibed above the law dok gin ma giwaco en aye gin ma lwak otii kwede onyo gin ma giwaco en aye gin ma gamente oneno calo gin ma pire tek ci en aye kite politician ma megwa ma gilwongo nying lutelo ma megwa ni gitye ka tic kwede bos mego Tim obino ka loko lakit neno pa lutela wa eno ma obedo calo luloc ci ocako fighting iye guyabo neno ni bos mego tye ka yabo wang dano matek dok kato weko gin yo moni ma gicamo kwede i dyere eno bidwogo peke o kun medo weko lweny omwony i kom bos mego kaweng tufu ci Enoni omyero apwor honorable boss ni pi kelo aloka loka i kom miti ni lutela ni kit ma dong gitimo but pe gitimo so openly kun oto gi luwo gi luwo. Wa luloc dong me komi ca ni gineno ni wang dano dong kong omyero ki temo yabo politician dong luwo ka dong wan luloc be owe ko bubed ka wot kom wa tutwal wanenu ka maleng komi dong ocako lael lange dano kitye ka elo nge politician Bot Shan tye caa ni guyabo wel lunge luloc wek olu freedom moni manok I don't wacci ni wan Acholi Sub region nyo Lango Sub region nyo Luo community olu gitye kwede ayabo neno ber pa boss megi I kare ma Acholi ki Lango pe ribbe dong kulu pi mwono macon ma an pe angeyo titone maber ento boss mego obino otimo gin acel keken wero wer pi to pa wegiwa president macon. Oti ripo kin langi ki acholi ma pe me goba pe tye acholi mo keken ma tye i wi lobo eni ma kimaro loyo boss mego tim ka i lounge subdivision amito awacciwu ni i west nile region pe tye ngat mo ma kimaro loyo honorable boss mego tim. Ka ineno mot ocito kunu ma ocito kunu oyabo ribbe ki luwer luwadigi kombeddi boss man en aye ngat acel ma ka in ilwongo nge bot lugwara nongo kingeyo maber adada ka icito bot alur nongo kingeyo boss man maber adada ka icito bot jo nam nongo kingeyo boss man maber adada ma pe tye acholi mo ma kingeyo ki kabedo ma akwano ni loyo boss me. Amito waco ni kombeddi peko tye i kin Acholi ki Madi amito waco ni a peace builder maber ma county onongo gamente gutiyo kwede maber ma kigwoko maber ci romo kelo kuc i kin Madi ki Acholi en aye honourable boss me otim pien an awinyo i kare ma lweny tye iye apar matek okato ka condemning gin enoni. kun miyo ciginol pa kit ma reny-nyi tye ka wot kwede i lutelo ma megwa ma gang kany-nyi wek dong gunen yo maber me kwanyone wek kukukuku man ma kelo to-ni obed peke. Lutelone-ni giloko doko dok me biacaragi pe giye tic ki tam enoni oweko aneno calo ngat maber ma romo kelo kuc i kin Acholi ki Matti. romo bedo boss me gutim dok bene aye pien en bene con ki kunu gingeyo en calo awer maber ci amito waco ni boss me otimo jami mapol dok boss me ka wan Acholi onyo waribbe wunu ci pud romo timo wa jami mapol adada mabeco is a peace builder. Mano gin ma angeyo i kom boss Mikel-lu. Lubanga omine mic me tela, Lubanga omine mic me neno ka ma dano tye ka wot iye like a prophet ento Lubanga pe omine mic me loc. Laloc pat ki latela, eno ni atemo explain-ni anaka nongo myero dano otem niang gin enoni. Ci amito wacci ni wan Acholi watye ki peko, peko madit adada. Pek pa waromo analyzing nge latel obedo nga ki nge laloc obedo nga. Warubo ma i tic pa joni ata koo ka mo ma dano dar ata pe ingeyo nga ma itye ka dar, nga ma omyero otim ngo eeh kidar wa i kom General otemo awany eeh pi tiyo tic pa MP kidar wa i kom MP pi tiyo tic pa ladit mony. Warubo mere ata pe wangeyo. Wada wa i kom Esy Faith pa tiyo tic pa kawo. Mano gin ma dong tye ka nyweno wan acwele loyo eno. Ka onongo oluto ladir mo tye ma romo yabo wang dano gingeyo tic anga ogik kwene, onongo bibedo gin ma pire tek dok bikonyo wan acwele matek adada. omiyo wek awac ni wan Acholi waribbe wunu wacung ki latinwa eni ni irwom ka mo keken. Amito bolu example mo acel keken boss me official home coming ma gamente omiyo kit ma gamente ka otimo appointing ngat mo i office madit eh like of recently waneno Norbert Mao obino eh ma gamente oyub yub eno ni kimiyo wa nino ma wabino kwede o gamente oyub me yubo wek rali obed maber function obed maber ka ineno pa lamegiwa minister of energy ki i alur kany kiyubo wa nino maber ka waneno pa minista be kiyubo kitgum peny dong wii Boss me bino ma tye bino pe tye official ba owaco mere ma be po ta be po po po tera nyen angwen otimo announcing ni atye mito bino ah kidgum eh me abino moto mere dano atye mito bino gulu i orwone ento surprisely kun ada dano winyo ature ni dano tye mupong pi pi pi winyo mere latin gitye keken ma kome yot an obibino ka motogi amota bene keken. Jami mukene ma aura en aye inongo ni boss mego ouro spending dye ceng weng ki dano ento i dye wor dok dano tye ka cito ka culu me cito ka neno en dok wek ki i ka mo dok wek ki i dye wor ni kun ibedo kwede dye ceng-ngi weng peny wii ni kwo tye nining nyo dano mukene oweko dano pe giromo kwanyo margi ki i kome-ni pingo kit ibal nge? Kombeddi ni Politicians tutwalle gudonyo ni boss me iko otimo bal me slapping latin moni ni ento ka ipenyo wi politician adi ma gulwenyo ki dong lweny pa boss me mudongo slapping latin moni ot bar bene onge pore ki nek ma kitye ka neko Acholi i orom pore ki nek ma kitye ka neko Acholi i apar. ma politician pe giromo tero lok ki i parliament ma gamente romo konyowa iye, gamente ni romo konyowa i caa ni ki lok kabos mit me dongo leb latinni keken eno ni politic ma pe tye atir politic ma ineno ni dano tye ka temme mere me balo nying lawote ki temo rwenyo mar i kom lawote. Ento amito wacciwu ni, wun politician, kungiu maber gin a romo rwenyu woro ki mar i kom dano moni. Atemo bolu examples ni ka ma boss mitye wot iye weng, and ka ineno most people kome tye yot, nongo yot opong. Wa ludito mogo otegi bene gitye madwong ma gimaro boss ni matek adada. In ibicako wacone ni, okwer latin i yo mene ni? Pien gin ma tye ka timo ki gin ma tye ka timo gin ada ma cwiny dano mito ki i kome dok tye ka cwalo dwon dok tye ka dero kit ma dano mito ki i kome. In itye ka temo waco ni tye ka timo gin marac, itamo ni dano mito niang i lokki ni? Amito waco ni ka ni gamente me Uganda guoyo official home coming pa Bosmith, kit ma gitimo ni an am very sure ni kodi mutoka moni ma gamente ka guyubo yub kicwalo mutoka tingo dano ki gulu kicwalo kono tingo dano ki gum kicwalo dano tingo ki nwoya kono ka mwuro buses eni pe kibicwalogi dano biito mutokagi ki tyengi jo mukene biringo ki lela jo mukene biwoto ki tyengi me cito ka moni ma bos mego bedo iye-ni ento pe obedo ki caprice ki bot an pien ni aneno wiye wiyene iwotte eni. An pe tye ka mo ma boss onongo tye ka cito ci dok eni wor bedo ka karacel keken kwone bene pe tye official mere dong obedo posta mo bene peke ma tye i kin piny ni weko iwanyo iwanyo idika ti ibino ka moni surprisingly inongo dong opong ma balo wiyeo ci omyero ipeny wii ni dano eni obedo anga amito waco ni acholi ma wange pe oyape oyab wange. Oyab ngiyo, Anga kikome ma tye ka lweny? Pe peko pi acwali ento pe tye ka lweny pi gange. Bos mi kono ni lweny pi gange keken onongo bos mi pe ringo kato woko. Pien bos mi ma wan wangeyo con car ni bos mi ma cung ki geto yot. konyo lutino kic konyo bwuli mogo ma ticgi peke ma gubino i wer ma gubino i komedi bos ma icung kwedgi bos ma onongo nongo cente ma mege en pire kene kene ma ka ocito otimo co ne nongo cente ci onongo pe romo gwoko bos ni ento enoni en aye pe gin ma Lubanga ocwalo en ka timone keken ocwalo en ka temo loko lobone ki kakane i kit ma gikwo kwede. Atamo ni aloko mapol tutwal but amito wacci ni apwoyo tutwalle gamente me Uganda me neno ni gidwoko latinwa gang cen. An cwinya bibedo yom tin bene me neno ni dak bene ocito nwoya, ocito otyeko yubbe nyo ocito otyeko moto danone successfully. Alego ki dano weng gum Rwot me polo omedde ogum, dok Rwot me polo olo to tem me turyeko mo i wi ngat acel acel ma tamo ni en aye Dick Bosmic ki tyen lok ma an awaco-ni. Lwori, tam, ci ingi ci inge ngo ma ikato ka lokone i yamo i kom Honourable Bosmic. Pe amito lwongo nying latela mo, ento amito waco ni in latela ma itamo ni ticci obed ka lweny i kom Bosmic keken, omyero inge ni Bosmic pe romo to kene, wa in dok bene iromo to ilubo kore pi tero kare mapol ka iweko gunge in. Ki dong maracce loyo, ka itye ki cwiny me dok i politik i 2026, pe dok ikato ka lweny i kom Bosnic, dongo ka maleng ni gwang, pien ibilweny i kom kwiri-ni kikome. Mano tamma ba? Man tam ma oa ki bot Laterdero, apwoyo, Lubanga me polo omeddi ogum.